Jadi di sini ujar kita, ta carita kaadaan urang-urang di nagara Pandawa, ada napi di nagara Sokalima Madia Gandapura. Lalu di situ ujar kita ini Urang di negara Pandawa, keadaan saat ini negara Pandawa boleh dikatakan hidup di dalam suka duka. Kenapa jadi boleh dikatakan hidup dalam suka duka? Sukanya ini urang di negara Pandawa kalau masalah kemajuan maju, bangunan bangunan makmur, pendidikan pendidikan semua serba ada di negara Pandawa. nang kakanakan nang kada suah sakulah wahini wahini di sakulah akan jadi sekarang di negara Pandawa ada nabi di negara Sukal yang media ganda pura makmur barang rupa-rupa semua ada tapi pulang dukanya di negara Pandawa pulang macam ini ini orang yang dianggap

Oda lah garing, ya bapak uma lah garing bataman pulang kita anak he, um beneran bapak he uma ko anu ni lah garing ai nah asa himung asa bangga nah garing he kawa pulang badapatan lawan kakawanan tu anak he ngaran lawas pang kada bataman ini he, ya am bapak he asa himung jua bapak he asa bangga jua ini he. Cuman lagi-lagi dibalik kebanggaan kita ini ya, nakaya kasuka duka suka kasukaan kita nih ada dukanya nakaya ini Bagong nih nang kupikirakan anaknya kaya apa kaina, memikirakan ka Agung dulu bae dua ngaran ngini basumbelih dan ai, cuman lagi-lagi handak nyumbelih ka dangsanak jar jua, ah ini Bagong ini lagi-lagi ai maka wau jar Raden Arjuna tadi kita asingakan diasingakan wajah anak ai di tandak di hutan.

Oh bagong, ada jua. Napa nanang? Hei kamu ku bawa hari ini lah. Kamu ku asingakan demi ini bagungai. Ayu ha nanang ai, asingakan ha aku lagi. Apa aku kada mampaat jua nih dihan. Iya am bagungai nih, kami banyak-banyak maminta maaf anak hai. Tapi bukan kahandak kami nih maasingakan nih kada anak ai. Cuma kami nih mahindari supaya ikam nih jangan jadi pandirian masyarakat. Oh kanapa bagong kaini, kanapa bagong kaini ujahan.

Jadi rupanya maturut dalam caritanya, lalu di situ jadi kita lawan samar. Usai berbicara ini lawan Arjuna, usai bertukar pandapat di negara Sukali mambadiak Ganapura manganai keadaan Bagong. Jadi ujar samar ini kaya apa macam ini. Lalu ujar orang-orang nagara Pandawa, alangkah baiknya samantara waktu Bagong diasingakan dahulu dari nagara Pandawa supaya mahindari daripada pambicarakan masyarakat supaya jangan sampai masyarakat menduga nang tidak-tidak.

Ah kaya aduh bagong oh bagong nah sampai kita di sini anak hai ala garing ain ala garing bagong ini kita turun akan di sini aja anak hai kita andak di hutanan sini pang anak hayat kadang kalau aku melihat di hutanan ini kalau pina ada ular kah kan pina ada sawah kah maka ada apa-apa pang nah di sini nah Cuma nih ada kan racak nah ini bekas telapak nah apa kan nah. Nah ini telapak. Nah ini telapak. Telapak bidawang nah. Berapa malah lain aja. Tadinya ada bidawang di hutan nang kayak ini jakanya di banyu mau ada. Ya mau ada anak hai. Ah ini telapak. Ah ini telapak ular sawah anak hai nah. Eh bepalai rupanya ular sawa betalapak lah kule. Nah bagung ikam kami tinggal disini bagung lagi maha kuasa kada purun meninggalkan anak kata ayuha tinggal haja aku disini aku kada maumpat buhan deh ayuha tinggalakan nah lagi semarai aku biar kada meninggalkan ikam nang kutinggalakan bah bagung jua nah bagung sabalum kami meninggalkan uma aku asa kada sampai hati melihat nang ngaran anak. Kada diasingakan, kada disambat urang nangapa kah kaina, ujar Raden Arjuna, asingakan haja ha nang ngaran pimpinan, pimpinan nang bapandir ngalih bila pimpinan, nya bila nya pimpinan nih nang bapandir bawahan nih mau kada mau harus maumpat nih, tagantung pimpinannya han. Jadi kaya apa nih neh. Mau kada mau ai kami tinggal akan disini ikam bagong ai. Karena jar arjun raden arjuna pang. Handak kada kuat hati kati aku nang raden bagong hen. Heh asa kada sampai hati aku melihat anakku ini hen. Ayo bagong ikam baradan ai disini dahulu. Kaina saminggu sakali kami datang membawakan makanan. Membawakan hintalu jaruh kaina han. Ai membawakan ruku kaina. Ai membawakan lamang kaina han. Pais kaina han. Ikam handak ruku nang apa bagong. Laksan handak lah anak. Indah, kada nyaman. Eh, kada nyaman aja. Ay. Udang jati, Bang. Ada nyaman juga. Jarum tujuan nampang magin ya. Apa nah nyaman? Marburu lawan Surya 16 nanangai. Oh, itu lo kularang anak ini tuh. Eh, Wayahini tiga puluh sabungkus nah kaya kada manyu nukar baris ikam. Ayu ha nanang ai dahulu. Ayu ai mun kaitu. Kagung. Gei. Napa leh. Nah kagung lah sampiyan kami tinggal disini dahulu. Ayu ha dingga ringi tinggal aku disini. Cuman nih sabalum ku tinggal kami tinggal akan, kam pian ada kah nah handak di papasan akan tuh. Nah ngaran kami ninggil akan nih han. Nah itu lah kalu pina sampian mati kan bahari mati di sini han. Nah jadi itu tanah nang sada bacirat tuh kita bagi dua kaina. Nah sabagian tuh gasan ko, sabagian gasan mahaul kalu pina ka agung mati han. Hu, mana lah garing bunga jua. Dangsanak masih hidup tiba hari akan mati. Urang duakan dangsanak rahatan mudahan bigas dintu. Ni kada dipikirakan handak mahayal akan mati. Maka bapayah halang kulik-kulik malam tadihan. Burung kukulai babunyi jua bapayhan. Ka Agung ni nya lain. Cuma lain saik but lain bila urang tu handak maninggal kalo burung kukulai marawa atau burung halang. Burung kukulai tu bapa bila inya babunyi tangah malam kulai kulai kulai ujah tu berarti ada handak mati bapa ai. Cuma bagung ni aneh sadikit bapa ai ka agung ni. Napa ni lagaring bubut marawa, bungul jua lagaring bubut marawa. Bilinya bagong nih handak mati berarti lebubut bebunyi berarti bagong nih mati. Oh mabung wajan lagi macam-macam haja. Jauh-jauh kan anak anak kaya tuhan. Ada yang nyaman kematian anak hai. Ada aku begaya bener itu teh. Tapi mun bujuran sok haja jua pang aku agung nih mati han. Nyaman kada maharani beres toh. Agung nih ada makan beres maharani beres bener han. Agung nih jangankan nasi beres dimakannya. Makanya nya bila bahida putih-putih tahi kaya tahi burung. Eh majam-majam ha anak ku nih he. Nah bagong ikam kami tinggal di sini anak ai. Sabujurnya uma aku asa kada sampai hati melihat aku asa kada puur melihat aku bapaling haja anak ai nah. Dah purun aku ngaran anak ditinggalakan han. Ngaran anak kayapa han. Kada ditinggalakan, kada diasingakan nang disu pimpinan manyasingakan han lawan supaya ikam bagungai jangan tapandir urang kada-kada tu han. Diasingakan sini saurangan uma anak ko ai heh. Kayapa han lagari ngai bagungun han nih han bigas haja inya anak ai. Umm bapa ini mun han mati ja bagungun. Wah bungonan lagari manduakan nang sanak mati tarus. Truk, ikam kayapa truk. ya saya yang penting happy tuan hah bungo kada ditukar pendapat nang huang ini nya happy happy terus penting yang penting inya nang happy dahulu marah adang sanaknya kada tahu nah bagong kam kami tinggalakan bagong ailah uh, eh, ayuhanan lang ai

Pit, samar manangis baisukan subuh baisukan sampai tang hari. Pitruk manangis lain. Ada Pitruk nih bila manangis maambil nasi dua piring mamawan iwak manangis kaya di rumah. Jadi Pitruk manangis ujar kita di situ jua. Lalu Pitruk ujar kita di situ manangis. Saban tang hari manangis Pitruk sampai kalamarian. Bila Petruk manangis, itu kadang-kadang lamang nih buahnya sa sabumbung apa kayak di rumah sambil menangis. Jadi itulah keadaan ini Lor Samar bersama putra-putranya. Ya, ini lagi garing. Oh, ini lagi garing. Ya, Bapak. Nah, ini kayak apa kita nih anak kan bagung kadada anak kayak nah. Tahu babai mati kah sudah bagung tu eh nala garing gan mati gan mati ijo hakan nang kaya itu nang ada ku kalu babai agung tu mati kah agung tu mati aku suka haja jua pang ya maran malaran kada maharani baris nah ini am anak hai lihat bagung aku nala garing ai lah madahakan ikam. Babarapa hari ni aku makan kada pika karuan nang ngaran bagung tu adalah garing ai heh. Ikam ta asal tahu saurang lagi kajadian bagung tu anak kaya tahu lah ikam handak tahu asal kajadian bagung anak. Kajadian bagung itu umbayang ku adalah garing nang asal-asalnya bagung tu. Waktu dahulu kala adalah garing waktu aku diturunakan oleh Sanghyang Tunggal diturunakan ka bumi datar ni anak kaya saurangan aku kadada bakawan.

Bibinian kadada nang handak ka jua. Galau aku nang nih han. Bah, iyak nang nih sudah han. Kayapa nasibku disini saurangan. Adakah seseorang yang mau menemani diriku. Bah, ku harus merindukan siapa.

Aku nang ngaran tuha di busah kada bikawa lagi. Gawian aku mulai bahari mancari kayu. Aku sampai ka hutanan bacari kayu haja hen. Aku tuha-tuha di hutan haja. Hah, lapah aku bacari kayu nini hen. Tuh, aku malihat ada urang balingkun di buah pohon. Itu apa itu? Urang hidup ka atau napi urang mati ka. Tapi aku lihat itu urang lain. Lain dari pada manusia. Manusia biasanya tawasnya pina lain lihat. Tawasnya pina kaya burung atat. Tawasnya pina manusia apa binatang nitu. Itu kayanya manusia. Itu liat kulitnya sambil merangis. Sambil meratapi nasib apa nang dideritanya liat. Oh kudatangi dahulu. Apa inya jadi sampai menangis macam itu. Toh, oh toh, bangun. Ikam siapa? Aku he juga. Oh ikam siapa? Aku Bagong he. Bagong. Kanapa maka ikam ada berada di sini Bagong? Aku dibuang urang di sini ndah ulah. Oh, purunnya ikam dibuang urang siapa nang mambuang ikam? Ini urang nang kada pintar, kada bahati manusia kali malihat keadaan ikam macam ini. Ikam kulihat pina sakit macam ini. Iyaeh,

Aku anak samar jua ya aku nih. Oh jadi iya ikam anak samar. Aku tahu lah orang samar. Samar tuh kalau kada sih orangnya lamak-lamak randah-randah. Oh berarti ini anak samar. Ya eh, aku anak samar jua eh. Cucuk haja sama jehetnya lawan samar. Nya bubuhan samar nih kadada beda langkarnya mulai bahari. Mun balangkaran talangkar aku pang sedikit. Mambajah ai leh lawan kami he. Heh aku bagaya banar haja tu he. Ikam kanapa garing di sini, maka sakit apa ikam maka di sini. Sampai di asingakan apa nah ikam menderita. Aku ni garing lain pada urang he. Lihat awakku babau saikungan. Ini aku di asingakan urang nagari Pandawa he. Dibuang aku ka sini. Oh. Kalam macam itu bagungai ikam. Kulihat dahulu ikam kamari. Lagi ikam sakit daripada sakit ikam ni lain bagungai. Cuma ikam ni bagungai kaya ni haja. Apabila ikam hakun makan dua tiga kali sahari berarti ikam bigas bagung. Pungul lain itu he. Itu kada garing ngarannya bila makan tiga kali sehari ni itu. Bigas saya aku ni tuh. Eh pintar haja bagung salarinya. Yang bubuhan samar ni pina bunga bungul pintar-pintar. Tapi nang ngaran bubuhan samar ni aku panah takawan bahari. Samar ni orangnya baik. Bujur kala rupa jahat kita kaya orang. Rabi urang nang jujur, amanah nang ngaran Samar Samar ni. Ini ya man anaknya Samar Garing lihat. Huh aku kasian lawan ikam Bagong ai. Ini siapa sampiyan ngaran jua he. Aku nang jurang bangaran. Ini Pandita abahnya Sakti Bagong. Urang mana he. Aku urang Peratapan. Urang Peratapan Kalimaling Andong Suwarna. Aku urang jauh, tapi bakung ai gawianku kasini aku babakar, aku mancari kayu bakar bakung, kaina gawianku disini manabang kayu bakung, oh cocok haja banjir hari-hari ini pang manabangnya kira leh, bilanya hujan banjir enok kami nihan soalnya ini manabang kayu, ha bakung jangan menyalahkan aku, aku ni beusaha bakung ai. Tapi aku kada mahabis akan. Aku bujur haja bagungul gawianku ni manabang kayu. Tapi ku cari kayu nang karing-karing anaknya bagungul nang mati-mati. Kada ku habis akan samunyaan. Kam jangan manyalahkan aku. Beuh bagung. Jadi ini bagung ikam macam ini ikam. Aku kada sampai hati melihat ikam. Nah bagung aku ada membawa makanan. Apa makanannya he? Untuk basumap. Kada mau makan aku he. Uh dasar bapilih makanan bagung nih ne. Ah. Ini bagung e kaya macam ini. Aku bagung e kada purun melihat ikam di sini saurangan. Ikam harus bakawan di sini. Paham, ku cariakan kawan. Aku ada baisi anak. Kada bisi anak lai, ada aku bisi anak. Cuma anakku kada sampura kaya urangnya. Anakku kada kaya manusia pada umumnya. Anakku lain. Anakku berupa burung, Bagong. Umai lah ai, baanak burung lah ai. Kaya urang manusia baanak burung, aneh lah ai. Uh, tapi anakku kada sambarang burung. Itu anakku, itu burung. nang bangaran burung paksi ja udah ada. Sabanarnya anakku itu manusia bagung, tapi bagung ai sewaktu dahulu tu inya anakku waktu muja semini dikutuk ia manjadi seekor burung ha itu bagung ai jadi untuk sementara waktu anakku kupanggil dahulu kamari untuk merawat ikam kalau aku kada mampu merawat ikam soalnya aku banyak gawian di bahumaan

Yah eh, aku jua eh, eh. Burung bisa bapandir lah eh. Yah, aku. Aku nang pangaran burung paksi jayudara. Sakarang ikam di sini berteman lawan aku. Ikam hendak apa bepadah lawan aku. Hendak minum bepadah. Hendak makan bepadah. Aku hendak minum eh. Hida minum. Aku handak hira. Oh jadi ikam handak bahira. Kada jadi. Oh mai kada jadi pulang. Aku handak bakamih he. Oh jadi ikam handak bakamih pulang. Ayo ikam kuangkat tu bini. Kada jadi pulang he. Oh mai ini mangalih akan banar yat. Diangkat sudah kada jadi pulang. Umai, kanapa macam ini? Kak aku bingung Jil, kanapa maka kawitan ku manyuruh marawat urang nang kakaini lihat. Tapi aku yakin haja pang, di balik semua ini pasti ada nang terjadi kaina. Jadi aku ihlas, pasrah aku marawat macam ini. Apa kah apa kah lagi aku pasrah. Ini Bagong, Ikam handak apa ikam. Ikam handak makan kah, handak wadai apa ikam, handak wadai besumap kah, indah, handak tarang bulan indah jua, handak pais berambut handak ai, oh kalo macam itu aku ja handak jua ngangai dah lah, eh kakaya kaya.

Ini tetamba untuk menyembuhkan urang sakit nang kaya macam bagong ini. Parnah dahulu aku. Berarti kemungkinan aku kawa menyembuhkan ikam bagong. Tapi ya atas izin yang maha kuasa jua pang kira-kira. Aku kada kawa jua menyembuhakan terkacuali kehendak ampunnya. Sedangkan ampunnya bekahendak pasti terjadi. Demi ini kucuba bagong. Dicubalah ai. Kucuba bagong. Mudah-mudahan pang berhasil. Dulu kala samantara sawaktu aku muji semidi, aku diberi ilmu pangatahuan nang bisa manyambuhkan panyakit tikam bagong. Ini kalihatannya panyakit bagong ini makin hari makin parah. Lihat awak babau saikungan. Heh, rupa kaya burung atat. Mambajah burung ni lehen. Pandang saurang langkar jua. Saurang rupa kaya burung. Ui ikam jangan mambajah lawan aku bagong. Aku bujur rupa burung tapi aku urang baik hati bagong. Ayu ai jua rong ai, apa ja ikam tadi rong, jangan kio aku rong, dihambati orang kaina aku tarong, ayu ai kalo ikam bisa membantu rong ai, ayu ha jaminan ikam kubantu, tapi sebelum kita membantu kira-kira jam berapa hari ini sudah, lawas kah lagi jua ini hen, nah dimini bagong. Ikam kubantu, cuma untuk samantara waktu bakung macam ini, sebelum aku membantu ikam ni kira-kira apa kita beistirahat jua ka setempat dahulu, soalnya ulun rasa uyuh banar bakung kainan ni sudah kan, tadi mantuk bajalan mantuk mandangani kawan jua ini kan, kira-kira bakung ai sebelum ikam kusambuhakan aku handak minum dahulu. Aku haus banar jua bagung ai. Mulai tadi aku kada sering minuman. Mulai jam anam tadi aku kada sing makanan lagi jua hen. Jadi kira kita kita baistirahat lah dulu jadi nih hen. Mohon maaf apabila tasalah umpama kata kata nang kada nyaman di dangar. Ini banyak banyak minta maaf nang karna malum kami masih balajar jua lagi. Nah jadi kira kira bagung, kira kira kita baistirahat dulu bagung ai disini. Ikam tunggu sapandang di bawah pohon cundung malang ini.